Bo ta trahando bo cas y bo ke por traha bo inversion y materialnan di construccion? Bo a cuminsa bo negoshi y bo mester di un lugar temporario pa warda bo inventario? Bo a bende òf hür bo kas i bo no sa na unda bo wak bo pertenensianan mas? Pa tur proyekto kaminda bo mester warda bo merkansia, AKKO ta ei pa yuda bo. Nos tin kònteiner na binti òf kuarenta pia. Warda bo materialnan serka nos òf nos ta trese e kònteiner pa bo. AKKO Container Rentals.

Bini na Zeze Grill and Bistro at Gloria, un restaurant na unda henter famia por disfruta di un sabroso cuminda den un ambiente y servicio amigabel. Bin disfruta di nos sabroso platonan for di un douche appetizer loaded fries. Clase burger completo bo ta ñe. Balashi wings cu su sabor unico. Wow! Caribbean pasta pa mas energia y e suculento dessert brownie. Zeze Grill and Bistro at Gloria tur dia ta habri pa lunch of dinner For di diesunora di mainta te ku diesora di anochi, kòrda puntra pa e tremendo Week Special. Zeza Grill and Bistro su dinamiko staf ta warda bo.

Mi nomber ta Mannix, mi ta un di e supervisornan kinan na PF Chang's Aruba. Esaki ta un restaurant Asian American. Boso por wak kinan. Mi tin un di e kumindanan ku ta e sesame chicken. Si bo wak bon e kumindanan di PF Chang's ta hopi. Bai ku berdura ku e karninan kortá chikitu tokos huntu masha dushi mes. E por bin kompañá ku aros di bo preferensia, sea ta aros blanko o aros brain. Na e kaso aki nos tin fry rice i nos tin e jusnan hopi dushi, natural ku nos ta traha asina manera ku bo ta deseá. Nos ta habrí pa lunch for di diesunori meinta.

Bo mester ta paciente na drive-in pa bo por a un cuota pa bo banda preferi y anochi aki mes nos lo saca e ganador pa wak ken ta bira e orei e king of drive-in un modi bisa. Ticketnan ta obtenibel desde awe caba na The Movies na Principal, The Movies na Renaissance y kinan na Gloria, dies florin pa persona. E ta un evento di diesocho ora si nos ta contento pa bisa tambe cu nos ta bezig ta paca. Ku tròk pel bòtel in pako e bientu ki na. Hoy nos dia tres di februario próximo ta e nan e drive-in. Nos di Sigur di parti di Brouwerij Nacional Balashi, Tròk pel Bòtel Company, tur nos produktonan semper orguyoso di por support lokual ta trata innovashon. Na e kaso aki nos a por tin e oportunidat pa hasi esaki ku un konseho nobo, ban bula den ku mi ta spera i di lokual mi nos por boa a kaba. Ku esaki ta bai ta un evento sumamente grandi. Sin kobanda, e intenshon lo ta pa kontinuashon di esaki lo kresé den mas banda ainda pa partisipá, kaminda ku e pueblo ta haña un oportunidat pa un presensiá un bon. E bisa un olhé ku un músikanan di karnaval spesifikamente den e kaso di suporte bo banda favorito, di kual bo banda favorito por gana e anochi na final di anochi sinku mil forin kèsh. Esei ta kere ta algu sumamente greit. Preisnan, preis ta solamente dies florin pa persona. Den e kaso di lo kual ta trata FNB, e Food and Beverage, semper e barnan den e kaso aki di Palacio. ta bai ta prijsnan local di ku menshona bottles di serbes na binti sinku florin pa seis komo tambe ya nos ta bai tin nos produktonan di dewar's nos ta bai tin grey goose nos ta bai tin bacardi komo tambe tin nos otro brandsnan coca cola awa tur ta bai ta presente pia anochi aki sigur e parti di kushina ta den man di gloria kome bo por expect un anochi sumamente agradabel bini unu bini tur esaki ta por asepta e invitashon aki di nos.

Nos tin cuarenta y cinco minuut pa duna e pueblo cu lo bay ta presente dia tres di februari ay na drivein nos tin cu duna cuarenta y cinco minuut di lo mehor pa asina tambe nan por sinti nan mes na cas nos ta bay ta preparando un show completamente pa esey. Pues nos ta spera di por haña tur nos hendenan manera ku nos ta splika oranta pasá. Fanatikadonan di Enfusion nos ta pidi pa bin bisti blanku ose esei ta bira e koló di Enfusion pero na tur esunnan ku a bin bisti na kanta otro koló i bo ke bota pa Enfusion e anunsionan nan bo por hasi esei ta hape pasobra ta tur esunnan ku ta den e drive a nan so mas di bota.

Nos ta kontent, excited, pa ta forma parti di un evento inovativo asina aki nan. I ta kere dia aki nos no mester mustra i kula ku bisa ken Groove Masters ta. Mi ta kere nos tin un reputation kaba i nos mester por demostrá tambe ki e kalidat di musik ku nos ta trese na e públiko. Nos no a prepará nada, nos ta kon bin nos mes. Un ehempel, loke sí nos ke pidi ta ku nos fanáticonan bin na Oranjo i bin apoyá nos i e evento entr des.

Hu sobi danki pa entrevista aki mi me keda ku sorpresa aki ku mi ta tende esei i mas agrandesido segur ku si mi ta kere ta un famia ku mi ta masha ta masha wisa ku mi tin masha aprecio pa nan famia dever sigur ku si. e tantu un sorpresa berdad pa mi cu nan ta menciona esey e nan a haciele pa e aña nan den musica y den e parti di loke mas dura den carnaval y ta bayendo kende bay e mane m'a menciona cu los a cabai so ya ta binti ocho aña ta bay caba ta bay binti nuebe anto a hopi no. pa e dos e personahenan ei ban pone asina tin tantu aña ku otro i bayendo semper den e bon moed ya hopi ambiente e semper nan hendenan ta ei e nan ta apoyá ku nos ta ku nan mi ta masha agradesido ku esei sigur ku si hopi agradesido. I komo ta e inisiativa di e evento mes? E evento ta tremendo mi ta bisa e ta algo nobo e tur biaha bo ta haya tin eventonan cosnan nobo ta bin anto mi ta kere esaki tambe ta algo en bemedio y tur e otronan cu nos tur a apoya semper laga nos apoya esaki tambe dun'e su su ambiente manera nos kier pa nos tin algo nobo atrobe den carnaval. Y con Robert ta prepara pa e anochi aki? Bo sa pus a semper mi ta bisa djis bai toka no, hasi e trabou di toka, trese musika pa e pueblo, e ke ta bai ta presente ta bunita pa tur ta presente, a ta bai tin cuatro banda ta competi, Roberson Dorno ta competi, mi a bisa pus cu a competi sin hopi bia den mi bida caba, mi a wordo galardona asina hopi bia den mi bida caba den loke ta competencianan, anto mi ta kere. Ta ok, ta ok, e bo tin hopi dje e muchanan awendia, bandanan nobo, laga nan hasiele, laga nan hasiele nan pa nan tambe tin e gusto di partisipa komo komo bo ta bisa komo kompetensia algunan di banda, e ta hopi bon, mi ta desea nan tur suerte, oe bo ku sa bin tempran. e solo banda show ta kuminsá promé anto despues esnan ku ta bai kompetí ku otro lo sigui despues di solo banda show. Ultimo noticia ultimo noticia e ta konfirmá e ta konfirmá Casper tambe ke bula aden Casper tambe ke ta den Drive-In Atele ki hunto ku lider di banda di Enfusion Ofo Escudero Esei ta konfirmá ku Casper tambe ta den Drive-In pa Feeling Good, Feeling Nice. So ka ken tambe ta den Drive-In? Wak pa abo bai sigurá bo teken di Djes florin i tambe vota pa bo banda preferí pa bo banda gana sinku mil florin. E ta den Casper tambe ta bula den Feeling Good.

Bo ta trahando bo cas y bo ke por ta ca bo inversion y materialnan di construccion? Bo a cuminsa bo negoshi y bo mester di un lugar temporario pa warda bo inventario? Bo a bende of hür bo cas y bo no sana unda bo wak bo pertenencianan mas? Pa tur proyecto caminda bo mester warda bo mercancia, atco ta ey pa yuda bo. Nos tin container na binti of cuarenta pia. Warda bo materialnan cerca nos of nos ta trece e container pa bo, atco Container Rentals.

Un biní na Zeze Grill and Bistro at Gloria, un restorant na unda henter famia por disfrutá di un sabroso kuminda den un ambiente i servisio amigabel. Bin disfrutá di nos sabroso platonan for di un dushi appetizer loaded fries, classic burger kompleto watañe, balashi wings ku su sabor. Unico wow Caribbean pasta pa mas energia y e suculento dessert brownie. Zeze Grill and Bistro at Gloria tur dia ta habri pa lunch of dinner for di diesunora di mainta te cu diesora di anochi. Corda puntra pa e tremendo week special. Zeze Grill and Bistro su dinamico staff ta warda bo.